Bron i ganrif yn ôl sefydlwyd beunydd orsedd yma ym Mharc Singleton yn Abertawe ar gyfer seremoni sydd yn ganolbwynt i traddodiad unigryw yr Eisteddfod.
Merched bach sydd wedi bod yn dawnsio yn y ddawns llywodrefn draddodiadol, ond mae pethau'n dechrau newid.
Rai blynyddoedd yn ôl, mi newidwyd teitlau rhai o'r cymeriadau sydd yn ymddangos uh, uh, yn y ddefod. Aeth mam y fro a morwyn y fro yn gyflwynydd y corn hirlas, yn gyflwynydd y flodeiged. Mae'r cyn arfer archdderwyddon um, bron i gyd, blaw Christine, uh, yn ddynion. wel, fydden ni'n newid hanes. Ond gobeithio, gobeithio, gyda mwy o enillwyr yn ferched, y gwelwn ni uh, sawl archdderwydd fydd yn ferch yn y dyfodol.
Mae Christine James wedi dweud ei bod hi'n ei ystyried yn fraint i fod yn yr archdderwydd benywaidd cyntaf, a'i bod wedi dweud mewn datganiad, Nid oes modd newid hanes, ond bod yr orsedd wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol a chyfartal.
Yn fy marn i, mae'n debyg bod yr orsedd dal i fod yn secsist, yn amlwg wrth edrych ar y ffaith mai dim ond un merch sydd wedi bod yn archdderwydd ers dechrau'r draddodiad. Er hynny, dwi'n falch bod newid enwau wedi bod i rhai o'r enwau seremonïol, a nid yn unig oherwydd mae'n torri stereoteipiau a rolau rhywedd, ond oherwydd yr angen nawr i adnabod y rhyweddau gwahanol sydd gennym ac i gadw'r Orsedd yn agor i bobl o bob rhywedd. Mae'n braf weld bod rhai enwau wedi newid i'r sefydliadau, ond mae dal pellter gyda ni i fynd i wneud yn siŵr bod yr Orsedd yn hollol gynhwysol.
Roedd yr Orsedd yn cael ei weld fel sefydliad dosbarth canol a phatriarchedd, gyda morwynion ifanc a merched yn eu ffrogau yn dawnsio gyda'u blodau, a dim smic na sôn am gyfartaledd. Wel ges i brofiad cadarnhaol tu hwnt fel mam y fro yn y Steddfod Felindre, Abertawe, nes i joio bob muned o fe. A gyda i gyd wrth gwrs, achos o'n i, oedd e'n ymdeimlad o falchder i fi, achos ma'r orsedd yn gasgliad o bobl, yndyw e? Ac i fi, mae e'n gasgliad o bobl, o yn edmygu. Mae e'n edmygu da oedoniau nhw, yn edmygu i um, beth maen nhw wedi, i cyraeddiadau nhw. So, o'n i'n falch iawn o fod yn gallu cymryd ran yn y seremonïau wedyn ni. Wrth gwrs, newydd ollwng um, y disgrifiad yn yr hysbyseb maen nhw, bod mam y fro a morwyn y fro i fod yn hardd ac yn osgeiddig. Ond wrth gwrs, mae rhaid i ni adlewyrchu'r gymdeithas gyfoes, a mae eisiau symud mlaen ar i adlewyrchu'r gymdeithas byw.
I fod yn onest, oedd e ddim yn rhywbeth nes i wir feddwl amdano o'r blaen, gan bod e'n draddodiad hanesyddol a ti ddim rili'n cwestiynu rhywbeth sy' 'di bod yn norm am flynydde. Ond unwaith ti yn meddwl amdano fe, ma' fe jyst ddim yn neu' sense achos pam dim ond merched mewn ffrogeg sy'n ca'l cymryd rhan a beth yw perthnasedd cast hollol benywaidd yn yr orsedd? Odi e'n ychwanegu unryw beth at y seremoni? Na, dim o gwbwl. T'mo' ma' rhyw y bobol sy'n cymryd rhan ddim yn ffactor